Mi zawng zawng zingah inneih hi chawi mawiin awm sela, phum pawh ti bawlh hlawh lovin awm rawh se. Inngaite leh ruireta chu Pathianin a ngaihtuah a dawn si a. Vawiin hian thupui pawimawh tak, mahse biakina sawi hlawh lo tak kan sawi dawn a. Chu chu he channel ah hian kan sawi ho a ngai a ni. He channel kaltlang leh Instagram kaltlangin zawhna kan dawng thin a, chung zawhna te chu kan chhang dawn a ni. Zawhna pathum kan thlang chhuak a, chung te chu chiang zawkin kan chhang dawn a ni. Nikhat chu unau nu pakhatin min rawn bia a, Pastor ten heng thu hi chiang taka an sawi ka hre ngai lo. Mahse, Bible-in a sawi thung si, tiin. Aw le, nupa nun chungchang kan sawi dawn a, inneihna chungchang kan sawi dawn a ni. Chuvangin ngun takin min lo ngaihthlak sak rawh. A chhan chu malsawmna a pe ngei ang che tih kan ring tlat a ni. Zawhna hmasa ber chu unaupa pakhat hnen atanga zawhna hi a ni a. Ka nupui nen hian kum eng emaw zat kan innei tawh a, mahse tun hnaiah ka nupui hian min duhna a nei tawh lo. Hetiang dinhmunah hian enge ka tih ang? a ti a ni. Hei hi kan thianpa buaina chu a ni a, hei hi mi tam tak harsatna pawh a ni thei a ni. Chuvang chuan he video hi siam kan tum ta a ni. A nupui chuan a hnuchhawn tan a, engmah a tihpui duh tawh lo a ni. Unaupa chuan mang ang takin engtin nge ka tih ang? tiin a rawn zawt a ni. Thirtute zingah pawh hetiang buaina ang hi in nei ve mai thei. Vawikhat chu khaw pakhat a kawm laiin hetiang buaina hi ka lo hre tawh a, kan thiannu pakhat chuan a pasal duna a nei tawh lo ti sawiin a harsatna te min hrilh a. Nupa anga inzawmna la nei mahse, hmangaihna leh induhsak tawnna an nei tawh lo a ni. A pasal chuan a nupui angin a hmu lo va, a hmu si ta. A lungawi duh hunah chauh a hnaih ti a sawi a ni. Chuvangin, he kan unaupa nunah leh mi tam tak nuna thil thleng thei chu hei hi a ni. Hmeichhia chuan a nupui ang ni lovin, a pasal mamawh tihhlawhtlinna hmanrua angin a inhmu tan ta a. I nupui chuan tihian a ngaihtuah mai thei, ka pasal hian a duh tih hlawhtlin nan chiah min duh tiin. Hei hi i dinhmun a nih chuan i ngaihsak lohna chu bansan rawh, thlir kir leh la, i nupui i enkawl dan kha han en teh. Hmeichhia te pawh hian feelings an nei ve tho a nia, miin an sawi ka hre tawh, hmeichhia leh uite hi chu a neitu in a thununna lawm an ti. Hetiang hian mipa thenkhat thusawi ka hre tawh. Hmeichhia chu feelings nei angin an hmu lo va, object pakhat ang chauhin an treat a ni. Tichuan hmangaihna chu a reh tan a, a dai tan a. A tawpah chuan hmeichhia chuan chutiang chuan a chhang let ve thin. Nupa nun hman lai pawhin hmangaihna leh nawmna a awm tawh lo. A chhan chu hmanruaah chauh an inngai tawh thin. Kristian te nunah pawh hetiang hi a tam lutuk a ni. Mathaia bungsawm pakua changrukah chuan chutichuan pahnih an ni tawh lo va, Tisa pum khat an ni tawh zawk a ni. Tunah chuan tisa pakhat in ni ta a ti. Nupa tin te hian hei hrethiam ta se. An nupui pasal ena tunah chuan mi pakhat an ni tih hrethiam se danglamna a siam ngei ang. Nupa nunhlimna nei tur chuan he rilru put hmang hi i nei a ngai a ni. Ka nupui nen hian tisa pakhat kan ni tih hi. Nangmahin za ang bawkin amah pawh za rawh. Nangmahin enkawl ang bawkin amah pawh enkawl tha rawh. Hei hi Poland FEC khua mite hnena lehkha a ziah chu ni lo a mi. FEC bunga chang sawmhnih pariatah chuan chutiang bawkin pasalte pawhin mahni taksate angin mahni nupuite chu an hmangaih tur a ni. Mahni nupui hmangaihtu chu mahni in hmangaih a ni, a ti. Tumah mahni in hliam ngam, mahni in tina ngam, mahni in enkawl che ngam an awm lo. Chu ai chuan i taksa i enkawl a, i inveng tha zawk a ni. Chuvang chuan Bible chuan nupui pasala in innei tawh chuan mi pakhat in ni tawh a ti a ni. Mi pakhat, tisa pakhat a insiam tawh a ni. Amen. Chuvangin hetiang hi i chungah thleng a nih chuan hawi kir leh la, i nupui nena in inzawmna chu hrethiam rawh. He thu ka sawi chhan chu thu pawimawh leh tul tak a nih vang a ni. Hei hi thil tul lo a ni lo. He thu hi mi tam takin an hriat a ngai tih ka chiang. Chuvangin he video hi a tawp hunah share turin ka sawm che u. A chhan chu mi tam tak tan malsawmna a thlen thei a ni. Thil dang leh ah chuan Diabola hian inneihna leh chhungkua chu Pathian malsawm a nih avangin a bei thin a ni. Chuvangin in inneihna a tlak chhiat chuan tawngtai rawh, i nupui be thin ang che. Ngaihdam dil a ngai a nih chuan dil rawh, teima takin tawngtai rawh. Setana thalfang runthlah kha ulh tliah vat a ngai a ni. Setana hi fing tak a ni a, Pathian ta tih buai nan kawng engkim a hmang. Inthen tura inthenna lehkha ziah fel thuai hi a chinfelna tha ber niin ngai suh. Chu ngaihtuahna chu i thluakah pawh dah suh. Eng thil pawh a thlen chuan eng inhriatthiam lohna pawh awm se, inthenna chungchang hi ngaihtuah hmasa suh, chu chu ngaihtuah suh. Tawngtai turin kal la, kum sawmli chuang nupui pasal nei tawh, tawnhriat ngah takte hnen atangin kaihhruaina dil rawh. Inthen chungchang i ngaihtuah hmain i nupui bial a, a chhan chu chin fel theih a nih vang a ni. Khawvelah hian engmah famkim a awm lo, harsatna a lo thleng thei. Mahse, chin fel duhna kan nei a ngai a ni. Chuvangin, he thu hi Isua hmingin lo dawng sawng la, inneihna hi Pathianin a chawi mawi tih hrethiam rawh. Hei hi a pawimawha Pathian malsawmna a ni. Hei hi i tan a nih chuan thil thleng hi chin fel thei a ni a, chin fel i tum dawn nia. Hnihna atana kan thu dawn chu, ka nupui hian nupa nun hman hi thil bawlhhlawh angin a hmu tan a, chu chuan Pathian nena an inzawmna a tichhia a ti a ni. Ai tia min hnar hian Pathian nena an inzawmna a nghet sau a ni i ti. Aw le, a hmasain unaupa, hei hi Setana hnen atanga dawt a ni. Nang leh i nupui chuan in duh phawt chuan nitin nupa nun chu in hmang thei a, Pathian hma a bawlhhlawh phah lo. Pathianin nupa nun a siam a, chuvangin chhungril sual a ni lo. Pathian remruatna pawn lama hman a nih chauhin sual a lo ni ta a ni. Pathian hriatpui inneihna chhungah chuan malsawmna a ni. Ring la, chu ngaihtuahna chu i rilru tangin paih bo rawh. Mite hnen atangin message ka dawng thin a, sual a ni em? Ka hriak thihna a da lem? tiin. Awle, U Naunu, chutiang ngaihtuahna chu bansan rawh. Khawvel atanga chhuak a ni lo va, Pathianin a siam a ni. Bible in a sawi hian en teh, Genesis bungkua chang sarihah chuan, Tin, nangni chu chi tam tak thlah in lo pung rawh u. Leiah hian fa tam tak hring u la, a chungah hian lo pung rawh u, a ti a ni. Chi tam tak thlah in lo pung rawh u a ti. Engtin nge mihring hi an pun? Thingkung pakhat en reng chungin an pung thei em mi? thei lo. Chuvangin, inneihna thianghlim chhungah chuan nupa nun hman hi malsawmna a ni a. Mahse, Pathian hriatpui lo leh Pathian ruahmanna pawn lam a nih chuan sual a lo ni chauh a ni. Chu chu ring la, khang ngaihtuahna kha i rilru atangin paih bo rawh. Hmeichhe tam tak chuan sual nia ngaiin an pasalte an ti beidawng thin. Unaunu, chutiang chu bansan rawh, sual a ni lo. Thawnkhat kawrin bungsa rih chang ngaah chuan Tawngtai tura in inpek theih nan rei lo te tan rem in ti ve ve chauh lo chuan a tuama in ti dawng suh u. Chu mi hnuah chuan in awm dan pangai in awm leh thuai u la. Chuti lo chuan insum zawh loh na vangin Setana-na thlem dang che u, a ti a ni. Paula chuan tawngtaina in pek in duh a, Pathian zawn in duh chuan pakhat chauh remtihna ni lovin in remtih ve ve nain hun eng emaw ti chhung chu in inserh thei e. Chutiang a nih lem loh chuan in ti beidawng suh u. Chuti lo chuan in sum thei lohna hmangin Setana na thlem pa lang cheu a, chu chuan ui rehna hial a thlen thei a ni. Vanduaithlak takin mi tam takah hetiang hi a thleng thin. He chang hian nupa inkawp chawiten nupa nun an hman hian tawngtaina a tih chak loh phah ti a sawi lova. Nupa te chuan tawngtai nan hun in pek an rem tih ve ve chuan chu chu a pawimawh a ti zawk a ni. Inlei chinna hian thlarau nun a ti khaw lo tihna a ni lova, thlarau lam thila in focus pawh a pawimawh a ti ni. Chuvangin, Unaupa, hei hi i chungah a thleng a nih chuan i nupui nen in bia u la, sual a ni lo tih hrilh fiah rawh, dik takin sawi fiah la, a thawk ngei ang. A hrethiam lo mai thei, ringtu tam tak chuan hetiang ngaihtuahna hi an nei a nia. Ngaihtuahna hniam tak a va ni em? Pathumna atana kan message dawn chu ka pasal hi a tisa chakna a sang lutuk a, ka taksa pawhin a tuar thei lo. Khum chunga thleng lo se ka duh pakhat chu mahni a inthunun thei lo leh tharum nena ti luihna a hmang fo hi a ni. Awle, Unaupa, a hmasa in i nupui taksa kha za rawh, hei hi sual a ni. Thil phut lutuk emaw, inthunun theih loh lutuk emaw hi nupa nuna chhungril sual a ni. Hriatchian ngai tak a ni. Hei hi natna a ni thei bawk. Kum sanghnih sawmpariat khan World Health Organization chuan hei hi Compulsive Sexual Behaviour Disorder tia koh natna an ta a ni. Kan thurawn duh cheu chu mithiam rawn rawh u. Hetiang hi chungah thleng a nih chuan mipa emaw hmeichhia emaw pawh ni se, rilru lam thlenga tibuai thei. Mi pakhat a nupui na tuar thei tawh lo avanga an inneihna zawng zawng ti chhetu thusawi ka chhiar a, hei hi natna enkawl ngai a ni. A chang chuan rilru lam buaina pawh ni lo mai thei a, sual vang emaw nungchang bawlhhlawhna emaw pawh ni thei. In thunun thei lo khawpa nupa nuna sanna hi mi in nupa nuna hman tam dana a innghat lo va, duhna chunga thunun thei lohna a innghat zawk a ni. A chenpui hriselna chhungkaw nun leh hnathawhna nun thlengin a tichhe thei a ni. Hriselna lam thil a nih avangin mithiamte rawn a tha. Hei hi i nun a neih chuan i pasal nen inbia ula, mithiam zawkte hmu rawh u. Mahse, inneihna hi Pathian malsawmna a nih avangin in inneihna chu a chhiat phal lo la, hlut thram ang che. Bible chuan, Inneihna chu chawi mawi a ni a, khum chu a bawlh hlaw lo a ti. Vawiina kan video hi thil serious tak mai a ni a, a chhan chu kan topic te hi mi tam tak a ruka an buaina tawh mek a nih vang a ni. Inneihna hi malsawm ni mahse, hei hi i hmachhawn a nih chuan heng kan thuruan te hi a takin lo hmang ve chin rawh. Lalpa be fo la, midangte hnenah thu rawn la fo rawh. Inpuanna leh chinfelna zawn hian harsatna tam tak a chinfel sak thei a ni. Tuna i buaina kha i hriu lian zawkah awmtir suh. Inneihnaah thinurna leh inrem lohna a lo pun chuan Setana chuan chu chu remchangah hmangin nupa intuar theih tawh loh thlengin a ti zual sauh sauh a ni. Chu chu Pathianin a duh lo. Bible chuan i thinurna ni in tlakpui suh se a ti. Nitlak hmain ngaihdam dil a tul chuan dil la, thinrim takin muhil suh. Hei hi Pathian thuihna rawt chu a ni. Pathian in malsawm cheu rawh se. I comment te lo dah la, comment zawng zawng hi ka chhiar vek thin. Heng thurawn te hi nupa inkar a buaina awm fo te hmachhawn leh chin fel dan tur Bible leh Kristian te rinna hmanga thurawn a ni. Pathian in nang leh i chhungte leh i inneihna malsawm rawh se, Isua hmingin. Amen.